Ber jo ducu ma gineno wa ki i kabedo mapat pat man wan dok aye wadugu botwu i nino matin i channel Mendex 100 ci i nino matin wakeli wu ladit mego madit i Acholi kany ma en tye Rwot Jo mukene cawa mukene gubibedo ki peny i wigi ni pingo an atye iwek en tye Rwot? Ci dong en obitito tyene ento ma pudi wek ka ajole kong. Mama, apwoyo ba?
Eyo.
Itye maber?
Apwoyo mada.
Iromo nyutte bot jo ma gitye ka neno i kabedo mapatpat? Atye i labongo layamo i Kigum, paric pa gang. An aye kom ganga eno. Ticca ba, An atye lawi mon me ker kal kwaro. Myero atiti, atye ki i te rwot pa Bobby Arok, en aye rwot madit ma loyo Icacoli. En ni me an oti wan kedi. Kare ma kiketo wi dwoko rwodi en ni an dong i tuk keta ma oti wa kedi wa icawa ni rwom ma en ti iye ni en an ati iye macalo mego mi gwoko wi mon mogo ma ti orwoto koro ma ti tino en ni an aye atelo wigi. En ni tic ma eno ma an aneno ducu atiyo eno pwonyo mon, nyutugi tekwaro, tiyo tic ma yar cwiny atiyo. En aye an atye ka tiyone kobedini. Oweko ayubo miyo Jim ma mega pien ka apwonye ki dog ma pe tye i kom jami weko pe giniang. Oweko ayubo miyo Jim eno me pwonyo litino ma dong pe gingeyo, pe guneno jami macon niang. Oweko kobedi ka un obino, inongo jami macon tye weng i ot kany. En ni ka dano obino nyo litino kwan nyo anga ma pe ngeyo bino apwonyo en ki ot kany nongo neno kom jami kacel acel macalo jami ma culu yam camo kwede culu ruko kwede nyo culu tiyo tic mogo ma lubo gin calo agulu ma mon tiyo kwede.

Tin, an iya yom, ki dong bene agene ni wun jo mukene ma ineno wa i kabedo mapat pat iwu yom me rwatte ki i Rwot. Wukoro. Ci, a, wangeyo ni tic pa Rwot okoro tye madwong. Ci iromo kwanowa kong kite mo ki acel acel wek i, olo olo okonywa wek ka wa, ka wawaco ni Rwot okoro, Nongo wangeyo ticce kacel kacel. Ber latin ni penya maber. Lworo kore ba te lokke ni jo ma lupit wukoro en i tic tong pa mon mi doyo doo. Doo eni en i cam cek yaka kicamo kipito ki dano. Dok yam acon, kare ma con nongo kitiyo alwak, dog gang moni nongo gibedo i alwak ci kicito ka tic aleya. Ki nongo icito idoge ka moni, idoge ka moni, nongo rwot kwede tye. Ki dong mene me aryo.

Dano nongo winye, dok ka in icoko dako moni, pien an ticca me coko gin mo marac ma nongo odonyo i paco, ento i kare-ni coko dano odoko tekko. Mon bene oworo, dok lok ki kwan kwan nino obalo tic me tekwaro. Ka dong inen ngat ma dong okwano i univaciti dong cayo acaya, ento nongo kono an ka gin me loyo ducu dok pud boka oto. Labolle calo kobedi ni kare en bi yeyo kare-ni, ludito ma cito ka cungo weng kong gilari botwa. Pien na gilari ni adukkine ma koni dong kadi en kare dong tim ni pe duggu dong. Neno, ci tek tic nono dong tye ko. Tek tic nono tye.
Eh. Ki dong me aryo, Wan mege en ma ti watiyo ki rwodi ni onongo myero ne gamente myero onen wan bene macalo wan otic pien ticwa tek twatwal cuko dano acel acel ki i kin gang ma nongo obalo oweko litino gubedo jung i cen i tam dek bedo i caro pi lok ma wan opwony kigi dek winyone. En oweko kobo litino, pol litino balle o, woro twere. Dok eno, lok ki cik en moni iketo ni rape. Aa, obal litino ni kok. In igudo latino man, latin ringo aringa i polic. Pien ada, in nyo anyodo myero ipwony latinni, kadi goyo, pien nongo iloko kwer myero ilok pwony. Ento pe dong iye.

Pien gin maber ka yaka Juli timo ni dong peke, tye ka rwenyo. An en ma an en atemo ki tekka ni ajung pe junge pien ngat man ni mitina, mitina. Ci mitina eni kong mukwongo kong ikwang kwong i bot Jutu yaka iwac ni Yecu en Rwot me go. Omyero kong wuwiny tammi en ni kadi po wiye ki mukene ni nongo kong iwinyo ma miggu me dye otwu ni.

tye ma an i atye i wigi bedo calo pwony inge ni pwony ka tye headmaster ne bedo pe eya an aye headmaster en gin matino ni ma titino ma en aye an apwony gi aye wek wudok ite ker pien ker dwong wudok icubedo malo. Nyo tam mo tye ma itamo ni wac me agikki ma lubbe ki topic me Rwot okoro bot dano? Ee, wan mego myero kinenwa macalo wan mege. Ento gamette bene pe tye ka par piwa. Gin mo ma en kun wan otiyo kwedgi alwak pien tic nongo ocoko dano ducu. Ci kadi wan oti maber, gin pe loko ngegi ginenowa, nyo myero gunenwa bene macalo gin mo. Pien pol mon eni wan otiyo kwedgi-ni,